Skoperta li ċaqalqet id-dinja tal-arkeoloġija u tal-fidi. Bejn l-minus 1946 u l-minus 1956, fl-għerien qrib il-Baħar il-Mejjet, teżor li ma jistax jiġi stmat ġie għad-dawl. X'taħseb li sabu dawn l-arkeologi? X'sigrieti kienu moħbija f'dawn l-għerien antiki? Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet, kif saru magħrufa, ma kinux biss biċċiet karta. Kienu testi antiki, tieqa vera fuq il-passat, li ġabuna lura fiż-żmien tat-tieni tempju. Tista' timmaġina x'effett kellha din l-iskoperta? Għal mijiet ta' snin, l-istudjużi u n-nies ta' fidi kienu jistaqsu kif kienu t-testi oriġinali tal-Bibbja. Dak li naqraw illum huwa tassew dak li nkiteb eluf ta' snin ilu. U mbagħad, qisu rigal mis-sema, dawn il-manuskritti ħarġu mid-deżert, lesti biex iwieġbu ħafna mill-mistoqsijiet tagħna. Imma x'jgħidulna eżatt dawn il-manuskritti? U kif nistgħu nkunu żguri li huma awtentiċi? Dan iwassalna għal vjaġġ saħansitra iktar tal-għaġeb. Imma kif nistgħu nkunu ċerti mill-età ta' dawn il-manuskritti? Hawn tidħol ix-xjenza. Aħseb li għandna f'idejna testi antiki, imma rridu nkunu nafu eżatt minn liema żmien huma. Qisu qed tipprova ssib l-età ta' siġra li għandha mijiet ta' snin, iżda ħafna iktar kumpless. Ix-xjentisti ma qagħdux lura. Użaw tekniki avvanzati bħad-datazzjoni bir-radjokarbonu. Qatt smajt biha? Hija metodu tal-għaġeb li janalizza l-ammont ta' karbonju minus erbatax-il preżenti f'materjali organiċi. Iżda ma waqfux hemm. Għamlu wkoll analiżi paleografika bir-reqqa, jistudjaw kull sinjal, kull dawra tal-ittri antiki. U x'urew dawn l-analiżi? Il-biċċa l-kbira tal-manuskritti, ara x'ġara, imorru lura għall-aħħar żewġ sekli qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Qed nitkellmu fuq testi li għandhom iktar minn elfejn sena. Aħseb ftit kemm hu importanti dan. Dawn il-manuskritti nkitbu fi żmien qrib il-ġrajjiet deskritti fit-Testment il-Ġdid. Uħud minnhom setgħu saħansitra kienu kontemporanji ma' Ġes Kristu. Immaġina l-impatt ta' din l-iskoperta fuq l-istudjużi tal-Bibbja u tal-istorja antika. Imma x'ifisser dan għalina, illum? Qisu sibna kaxxa taż-żmien, li ppreservat il-kliem u l-ħsibijiet ta' nies li għexu eluf ta' snin ilu. Hija konnessjoni diretta mal-passat tagħna, mal-għeruq tal-fidi u l-kultura tagħna. U m'aħniex nitkellmu biss fuq test jew tnejn. Il-ġabra tal-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet hija kbira u varjata. Tinkludi testi Bibliċi, iva, imma wkoll dokumenti oħra li jagħtuna ħarsa usa' tal-ħajja u l-ħsibijiet ta' dak iż-żmien. Quddiem dan kollu iqumu mistoqsijiet ġodda. Kif jitqabblu dawn it-testi antiki mal-verżjonijiet tal-Bibbja li nafu llum? Insibu differenzi kbar. Jew, b'sorpriża, it-testi baqgħu kważi l-istess tul iż-żminijiet? It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet se jwassluna għal skoperti saħansitra iktar tal-għaġeb. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet mhumiex biss testi antiki kwalunkwe. Fil-fatt, huma l-eqdem kopji magħrufa ta' testi Bibliċi. Qabel din l-iskoperta, l-istudjużi tal-Bibbja kellhom joqogħdu fuq manuskritti ħafna iktar riċenti. Kien qisu qed tipprova tifhem l-istorja minn mera mċajpra. Imma issa, qisu msaħħna dik il-mera, u qed nuru stampa ħafna iktar ċara tal-passat. Biex nifhmu kemm hi kbira din l-iskoperta, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet ġabuna lura fi żmien b'elf sena. Iva, elf sena! Qisu nistgħu mmorru lura fiż-żmien u naqraw il-Bibbja kif kienet tinqara elfejn sena ilu. Imma x'ifisser dan fil-prattika? Ara, aħseb li qed tipprova tifhem messaġġ importanti li reġa' nkiteb bosta drabi matul iż-żminijiet. Iktar ma tersaq qrib il-messaġġ oriġinali, iktar tista' tkun ċert li fhimt sewwa t-tifsira tiegħu. U m'aħniex nitkellmu fuq biċċiet żgħar jew siltiet waħedhom. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet jinkludu partijiet kbar ta' kotba Bibliċi. Qisu sibna librerija antika, imħarsa b'miraklu tul l-eluf ta' snin. Din l-iskoperta fetħet possibiltajiet ġodda għall-istudjużi tal-Bibbja. Issa jistgħu jqabblu dawn it-testi antiki mal-verżjonijiet l-iktar riċenti biex jifhmu aħjar l-oriġini u l-iżvilupp tat-Testi Mqaddsa. Qisu għandek parnuċċali ġdid biex taqra ktieb li diġà taf. F'daqqa waħda, dettalji li qabel ma kontx tinduna bihom isiru ċari. Imma dawn it-testi antiki huma tassew daqshekk simili għall-Bibbja li nafu llum? Jew sibna differenzi kbar? U jekk hemm differenzi, x'jgħidulna dawn dwar l-istorja tal-Bibbja u kif waslet għandna tul iż-żminijiet? Meta l-istudjużi bdew jeżaminaw fil-fond il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet, baqgħu bħalqhom miftuħ. Meta qabblu dawn it-testi antiki ma' verżjonijiet iktar riċenti tal-Bibbja, skoprew xi ħaġa straordinarja. Ħa nitkellmu speċifikament dwar ir-romblu ta' Isaija, waħda mill-iskoperti l-iktar notevoli fost il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet. Dan ir-romblu, li fih it-test sħiħ tal-ktieb ta' Isaija, huwa teżor li ma jistax jiġi stmat għall-istudjużi tal-Bibbja. U meta qabbluh ma' testi ta' wara, x'taħsbu li sabu? Ix-xebh kien tal-għaġeb, 95 fil-mija tat-test kien identiku. Aħseb ftit, wara iktar minn elf sena ta' kopji u traduzzjonijiet, it-test baqa' kważi l-istess. Qisu ż-żmien waqaf u ħares il-kliem antik bi preċiżjoni li bilkemm tista' temmen. Imma x'ifisser dan għalina? Ara, qisu sibna l-prova li l-Bibbja li naqraw illum hija tassew fidila ħafna għat-testi oriġinali. Qisu skoprejt li storja li smajt minn meta kont tifel, li għaddiet minn ġenerazzjoni għal oħra, baqgħet kważi l-istess tul iż-żminijiet. Aħseb x'ifisser dan għall-fidi ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja. Għal ħafna, din l-iskoperta hi konferma qawwija tal-awtentiċità u l-affidabbiltà tal-Iskrittura. Qisu nistgħu nisimgħu l-kliem tal-profeti jitriegħed matul l-eluf ta' snin, jasal għandna kważi mingħajr bidliet. Imma qed tistaqsi, U l-ħamsa fil-mija ta' differenza? X'jgħidulna dawn? Ara, dawn id-differenzi żgħar huma l-iktar differenzi fl-ortografija jew fil-grammatika, mingħajr ma jbiddlu wisq it-tifsira tat-test. Qisu qed naqraw edizzjonijiet differenti tal-istess ktieb. Il-kontenut jibqa' l-istess, imma jista' jkun hemm xi differenzi żgħar fil-mod kif inhu ppreżentat. Din l-iskoperta ġġegħelna naħsbu fil-fond dwar kif it-testi antiki għaddew minn ġenerazzjoni għal oħra. Kif setgħu żammew dan il-livell ta' preċiżjoni tul dak iż-żmien kollu? X'metodi kienu jużaw l-iskribi antiki biex jiżguraw li l-kopji tagħhom kienu fidili? U x'jgħidilna dan dwar kemm kienu importanti dawn it-testi għall-komunitajiet li ħarsuhom? Dawn huma mistoqsijiet li għadhom jaffaxxinaw u jħawdu ras l-istudjużi u n-nies ta' fidi sal-lum. Imma l-istorja ma tieqafx hawn. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet għad fihom iktar sorpriżi. Tiftakar li semmejna r-romblu ta' Isaija? Dan huwa biss il-ponta tal-iġeberg. Immaġina librerija antika b'ixkafef mimlija bil-parċmini. Hekk nistgħu naħsbu dwar il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet. M'għandhomx biss ktieb jew tnejn tal-Bibbja, imma partijiet minn kważi kull ktieb tat-Tanakh, li forsi tafha bħala l-Bibbja Lhudija. Qed nitkellmu fuq ġabra tassew impressjonanti. Mill-ewwel kotba tat-Torah sal-aħħar wieħed tal-Profeti, kważi l-Bibbja Lhudija kollha hija rappreżentata f'dawn il-manuskritti. Qisu sibna puzzli kbira ħafna, biċċiet minn kull rokna tal-istorja Biblika. Imma x'ifisser dan għalina llum? Ara, qisu għandna mappa tat-teżor li teħodna dritt għall-oriġini tal-fidi tagħna. Kull biċċa, kull parċmina tagħtina ħarsa lejn id-dinja antika, lejn it-twemmin u l-prattiċi ta' missirijietna spiritwali. U mhux biss it-testi nfushom huma importanti. L-eżistenza stess ta' dawn il-manuskritti tgħidilna storja. Storja ta' devozzjoni, ta' ħsieb bir-reqqa biex jippreservaw il-Kliem Imqaddes. Aħseb kemm ħadmu iebes l-iskribi antiki, jikkupjaw b'attenzjoni kull ittra, kull kelma, biex jiżguraw li l-ġenerazzjonijiet tal-futur setgħu jaqraw dawn il-messaġġi. Barra minn hekk, il-firxa ta' dawn il-manuskritti tagħtina dehra iktar sħiħa tal-kanoni Bibliku antik. Qisu nistgħu naraw, dak il-ħin stess, kif il-Bibbja li nafu llum ħadet forma. Naraw liema kotba kienu meqjusa importanti, liema kienu jinqraw u jiġu studjati, liema kienu jiġu kkupjati l-iktar ta' spiss. Imma forsi l-mistoqsija l-iktar intriganti hi għaliex dawn it-testi ġew moħbija fl-għerien? Min qegħdhom hemm, u għaliex? U x'nistgħu nitgħallmu iktar minnhom dwar l-istorja tal-Bibbja u tal-poplu Lhudi? Dawn huma mistoqsijiet li għadhom jaffaxxinaw l-istudjużi u n-nies ta' fidi, u jfakkruna li, anke wara tant għexieren ta' snin ta' studju, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet għad għandhom sigrieti x'jikxfu. Issa, forsi qed tistaqsi, x'għandhom xi jgħidu l-esperti dwar dan kollu? Wara kollox, skoperta ta' din id-daqs żgur ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna studjużi magħrufa. U għandek raġun taħseb hekk. Ħa nibdew b'Norman Geisler, teologu u filosfu Nisrani magħruf sew. Geisler ma qagħadx lura milli jgħid li l-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet huma prova esterna konvinċenti. Imma prova ta' xiex eżatt? Ara, tal-validità tat-test Massoretiku, dak it-test Lhudi li jintuża bħala bażi għal ħafna mit-traduzzjonijiet moderni tal-Bibbja tagħna. U Geisler mhux waħdu f'din l-opinjoni. Miller Burrows, studjuż Amerikan li kien importanti ħafna fl-ewwel studji tal-manuskritti, mar saħansitra iktar 'il bogħod. Hu ara f'dawn il-parċmini antiki konferma qawwija tal-awtentiċità tal-Bibbja kollha kemm hi. Aħseb ftit x'effett għandhom dawn id-dikjarazzjonijiet. Qisu dawn l-istudjużi qed jgħidulna, ara, għandna hawn evidenza li tista' tmissha b'idejk, tal-affidabilità tat-testi Bibliċi. Għal ħafna nies ta' fidi, dan qisu sibt il-biċċa li kienet nieqsa f'puzzli kumplessa. Imma x'jagħmel l-opinjonijiet ta' dawn l-istudjużi daqshekk sinifikanti? Ara, importanti niftakru li qed nitkellmu fuq nies li ddedikaw ħajjithom għall-istudju bir-reqqa ta' dawn it-testi. Ma waslux għal dawn il-konklużjonijiet b'ħeffa. Kull kelma, kull biċċa ġiet eżaminata bl-ikbar attenzjoni u rigorożità akkademika. U mhux biss qed nikkonfermaw dak li diġà konna nafu. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet jagħtuna wkoll perspettivi ġodda, angoli ġodda biex nifhmu t-testi Bibliċi. Qisu qed inħarsu lejn oġġett li nafu sew, imma taħt dawl kompletament ġdid. Iva, bħal f'kull qasam akkademiku, hemm dibattiti u diskussjonijiet. Mhux l-istudjużi kollha jaqblu fuq kull punt. Imma l-fehma ġenerali hija ċara, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet huma skoperta ta' importanza kbira ħafna għall-istudju tal-Bibbja u tal-istorja antika. U dan iwassalna għall-mistoqsija intriganti, jekk dawn il-manuskritti jagħtuna ħarsa daqshekk prezzjuża lejn il-passat, x'nistgħu nitgħallmu iktar minnhom? X'sigrieti oħra għad għandhom? U kif jistgħu dawn l-iskoperti jinfluwenzaw il-fehma tagħna tal-fidi u l-istorja llum il-ġurnata? Wara għexieren ta' snin ta' studju u analiżi, x'inhu l-verdett finali dwar il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet? Għal ħafna studjużi u nies ta' fidi, l-iskoperta ta' dawn il-manuskritti titqies bħala konferma qawwija tal-preċiżjoni u l-affidabilità ta' kif it-test Bibliku għadda minn seklu għal ieħor. Qisu sibna ħolqa mitlufa li tgħaqqad il-passat imbiegħed mal-preżent. Għal ġenerazzjonijiet sħaħ, in-nies kienu jistaqsu, Il-Bibbja li naqraw illum hija tassew fidila għat-testi oriġinali? Wara tant sekli ta' kopji u traduzzjonijiet, il-messaġġ oriġinali ma ntilifx jew ma ġiex mgħawweġ? Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet jagħtuna tweġiba sorprendenti għal dawn il-mistoqsijiet. Ix-xebh bejn dawn it-testi antiki u l-verżjonijiet l-iktar riċenti tal-Bibbja huwa tassew notevoli. Qisu nistgħu niġbdu linja dritta minn dawk il-parċmini mimlija trab sal-paġni tal-Bibbji fuq l-ixkafef tagħna. Linja li taqsam eluf ta' snin, u żżomm l-essenza tal-kliem antik. Imma x'ifisser dan għalina illum? Ara, għal ħafna, huwa sors ta' faraġġ u serħan il-moħħ. Hi ċ-ċertezza li l-kliem li jaqraw, is-siltiet li jitgħallmu bl-amment, il-versi li jispirawhom, huma bażikament l-istess li jispiraw in-nies iktar minn elfejn sena ilu. Qisu għandna ħajta li tgħaqqadna direttament maż-żminijiet Bibliċi. Tassew, importanti niftakru li l-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet ma jsolvux il-misteri kollha jew iwieġbu l-mistoqsijiet kollha. Il-fidi wara kollox dejjem se jkollha element ta' misteru. Imma dak li dawn il-manuskritti jagħtuna huwa pedament sod, bażi li tista' tmissha b'idejk għall-fehma tagħna tat-Testi Mqaddsa. Dan il-vjaġġ ta' għarfien u skoperta arkeoloġika jdawwal il-fehma tagħna tal-fidi u l-istorja. Forsi dan il-vjaġġ żera' fik iż-żerriegħa tal-kurżità, ix-xewqa li tesplora iktar, li togħdos iktar fil-fond fil-misteri u l-għeġubijiet tat-testi antiki. Din l-istorja ġġegħelna naħsbu dwar il-kelma miktuba tal-għaġeb, dwar id-dedikazzjoni ta' dawk li ħarsu dawn it-testi, u dwar ir-rabta qawwija li għandna mal-passat spiritwali tagħna. Imma ftakru, kull jum ġdid iġib il-possibilità ta' skoperti ġodda, interpretazzjonijiet ġodda, fehim ġdid. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet għallmuna li l-passat għad għandu ħafna x'jurina u li t-tfittxija tagħna għall-għarfien u l-fehim hija kontinwa. X'għeġubijiet arkeoloġiċi oħra għadhom jistennew li jiġu skoperti, lesti biex jitfgħu dawl ġdid fuq l-istorja u l-fidi tagħna? Jalla r-rivelazzjonijiet li qsamna llum jispirawkom għal kurżità mġedda, xewqa li titgħallmu iktar, li tistaqsu, li tesploraw. Jalla l-għerf tal-antiki jdawwal triqatkom. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.